Khi tlai a thing tu luang khi thil ka hlemthlung a ni. Serpui kal bar ka serh har bar a. Sawi leh rawh. Perek inkilh siak kan ti dawn ni aw. Le ti hian perek kan kheng sa a, an inchhut siak dawn ni. Team eh team number one kha banphar rawh le, ni chin a team number one lam kha. Team number one lampang hi bottle in thun siakah khan an chak tawh a tui in hmuam siakah khan chuan team number two lampang tunah hian an chak ve thei dawn em kan hre lo va ih perek in chhut siakah hian an rawn chhu dawn a vawikhat theuh an rawn chhu dawn ni in in ring em one two three vawikhat chauh chhut thei a awh haw le a lut ka tawih mai.

Ala tlum lo deuh vek a chhut a la ngai. In lai nu la in lai nu la. Ala chhel ala chhel ala chhel. Tili lo kong. Oh, an chak ta. Mystery chu hriat deuh an ti tlat mai kha. Leilam chun chhuk koi tlat mai hei. Aa chu tlum thei lo chu tlum thei lo chuan kan in tih siak leh dawn a pathum pathum in an tang a hei hei hi team khat an nia hei hi team hnihna team number two chuan tian bucket ah tui kan dah a a bucket ah hian tui kan dah chuan an ni pawh bucket ah tui kan dah sak a chuan hetah hianin bucket a mi kha bottle ah hianin-- Ahh a intih kha a siak dawn a, hei hi pakhat hetah hian pakhat a awm ve leh bawk a, an intih kha a siak anga tisawn tui an rawn hmuam anga an kaiin an rawn hmuam anga chuan bottle ti khat hmasa sa saw an chak dawn ni. In ring em? One.

an khat tep an khat tep lehlam pang enang lehlam pang lehlam pang hi an khat thei lo an muam tlem tu o hole hole khat tel la tok ala liam lo liam angai o lehlam an khat ta lehlam an khat ta an la khat zo ve lo in va han khat rang ve minute hnih chung pawh ni lo in khat ter mai chak khawp mai khawmaw chak ho team kha umm. Eh, hei, an bottle an kha hmak mai ni. A hmuar tawh pa tei hei. An chil te pawh la awm ve deuh niin tang khawp mai an chil tlem an tel a ni. Hei lampang hi, hei lampang hi hei, heti chen hi an ti an ti hman a, an ni hi hei. An ngui raih mai a ni hei. A nuih pawh nui thei tawh lo. Ngatinge. Kawng lakah a chhak a. Kawng laka chhak a, chu vang chu niang a hei hmuam khat vel chiah chin a deih tawh lo a hei. Eeh a. Awle a dang kan ti liang aw. Ti hian thing chunga an ke na in kher bet a hei ti hian lei rah awi lo nia. An thil ken lai hian a in vaw dawn a tlama sa sa chak lo ni. Hei hi he lampang hi team number two lampang kha nia. He lampang hi team number one lampang hnar lo kawm mek a ni A pawi mi a lo phir mai a chuan i point khat ve ve an hmu tawh a chuan ti hian an ti leh dawn a i inring em ka tla nau leh u one lei inrah chuan i inthi tihna aw one Chu three le. Ha ta tha. Me ka chak lo e. Le. Le le le ala dam tla thei hi vuak tlak phei ve la ngai ni a. Tre tre. Le le le in ra khan fall ani kha o le ra hrim hrim ka fall. In ri game. One, two, three.

Ala vawtla lo, ala vawtla lo. Ala tla lo e, ala tla lo, ala in vuan thei. A kia te vuan. I du cho ma tu khi va pot la to mai ro nang ma chu i dam to kha. Kha dik to. Tuna in a in el le dona ni china khan team number 1 lampang hi an chaka Tikhan true a ni ta tunah hian infiamna kan ti leh dawn ni. Tah hian bottle kan dah a, bottle kan dah a, tah pawhin bottle an hma kan dah ve leh a. Chuan lu ko ki khup kan tih ang a, ka sawi na lai piang ka khawi an tum ang a, bottle ka tih velah bottle khu lak an tum dawn ni. In ring em?

In ring e lu koki koki dar khup khup lu mit beng hnar ka bottle ava rual ve kha chu le ala hlung zawk zawk ka ti leh dawn khup Khup! Khup! Lu! Kun chu, kun chu, kun chu. Koki! Khup! Lu! Bottle! Aah! Hriat a var ve, in va rang thei ve. Jail ah hmasa deuh zawk.

So vai chu Nu go ki khup le ke kan ti zel to Le Lu go ki khup le ke he Lu go ki khup le ke Lu go ki khup le ke Lu Ke din zel tur. Lu koki khup leh ke lu koki khup leh ke bottle tunge ka hmu man lo tunge a rual ni rawh se ka chiang lo ka chu le kun awi lo aw a hniam zawk i ni kha chansi nei tha zawk lu koki khup leh ke

Khup, lu, koki. En suh, en suh. Mit. Mit. Bottle. Draw. Oh, le, le. Team number two chak ta. True all. True all. Ti khan, true all ve ve ni. Tuna chuan, true all an ni tua. Team number one leh two te, true all ve ve nia. Tuna chuan thil kan insawi ran chhiak dawn.